Сигезенче бүлек. Туктамыш ханның Норадынны мәсхәрәләп сөргәне. Хәлим Абдуллин укый.
Идегәйнең көнен белгәндә, Азамат ир Туктамыш көннәрдән бер көн әйтте, дир. Әзәлдән дошман Идегәй. Ул да миннән качты, күр.

Камалның улы Киң Җанбай, Киңәш биргән бием бар. Мөйтаннан туган Кыпчак бии, Андый батыр ирем бар. Сансыз татар урдам бар, Алтын йыгач тәхетем бар. Шаһ Тимер янә дәү булса, Алышырга дәртем бар. Әзәлдән дошман Идегәй. Ул да миннән киткәндә, Самаркатка җиткәндә, Асылсыздан туган Шаһ Тимер Шатланып кабул иткәндә. Идегәй белән янә бер булса, янә миңа яу булса, Чыңгыздан булган затыма икесе бер тиңалмас, ике яман берекмәс, берексә дә ил алмас. Индеге көн Идегәй шаһ Тимергә би икән, аның да калган ялгызы Норадын дигән углы бар. У гылын нитәем? Ул араның эчендә үсә бирде Норадын, буз угланнар янында йөри бирде Норадын. Токымы Чыңгыз угланнар Норадынны күргәндә, буйларын басып буй үскән ир буласын белгәндә, ачуыннан агарып, көнчелектән күгәреп, Яникә хәнәш сүз алды. Ханыбыздан баш тартып, казак киткән идегәй. Аның улы Норадын арабызда көн итә, Ханәкәгә кул сала, хан оруын тиң итә, Көнәкәгә кул сала, кыз җуанга мәел итә. Туктамыштай зур ханнан бабамның конын алсам дип, атамның үчен алсам дип, урынына хан булсам дип, үтенеп алып ут ягып, кан йөргәсен бәйге итәр. Азамат ир туктамыш Норадынны чакыртты. Чакыртып алып аны әйтте. Бай баласы байга охшар, би баласы бигә охшар, хан баласы ханга охшар, балабан шоңкар кошка охшар. Идегәй миннән баш тартып Шах Тимергә киткәндә, аннан калган Норадын аның көне кемгә охшар? Анда әйтте Норадын, Әй ханиям, ханиям, бай баласы байга охшар,

Аның көне кемгә охшар? Кичәге киткән атамның Менгәне кеше аты икән, Сауганы кеше биясе, Җиккәне кеше дөясе. Алты айлык агыр йортыңнан Урып тапмый атамның Киселеп китте җөясе. Аның көне кемгә охшар? Әй, ханиям, ханиям! Маңлайдан аккан ачы тир Табанга җитсә, тоз булыр, Колакка төшкән суык сүз Йөрәккә җитсә, боз булыр. Агач башын җил борыр, адәм башын җил борыр, бар мактанса табылыр, юк мактанса чабылыр. Би бигә ялыныр, бинең күңеле алыныр, аның көне кемгә охшар? Көнем сиңа төшкәндә, минем көнем кемгә ошар? Әй, ханиям, ханиям! Кал сагышын би белмәс, би сагышын хан белмәс, ярлы көнен бай белмәс, яуның серен яу белмәс. Ач кадерен тук белмәс, Сырхау кадерен сау белмәс. М белмәгән тел белмәс, тел белмәгән ил белмәс. Зир кадерен зирәкләр белер, ир кадерен ирәннәр белер. Күп яшәгән ни белер, күп кыдырган ул белер. Норадын алай дигәндә Туктамыштай олы хан ике утырды, бер торды. Янына алып Җанбайны анда киңәш уй кылды. Котлыкыя би икән, аның башын чапканда Идегәйне чабып чабалмый, Бер башыма бәла алдым, Кобогыл дип белгәнем ул Идегәй булганда, җитеп башын алмый дип, үз башыма яу алдым. Идегәйнең ир углы инде калды Норадын, Норадыннан куркамын. Бүгеннең таңдагысы бар, таңдагының кыямәте бар. Җисер хатын, ятим ул, аксак, гарип, ярлы кол, шуларның бер шәре бар. Норадынга кул салсам, шул шәреннән куркамын. Шаһ-Тимердә явым бар, Ул явымнан курыкмыймын, Идегәй белән давым бар, Ул давымнан куркамын, Баласын исән калдырсам, Бу давыннан куркамын. Җанбай анда моны әйтте, Норадынга кул салсаң, Идегәй сиңа яу булыр, Норадын башын буш куйсаң, Үз башыңа дау булыр. Аның башын алмагын. Йортыңда да тотмагын, атаңа миннән кит диеп, исән аман җит диеп, ябага тайга мендереп, чүл далага озат кыл, сау калса үзеннән, сау булмаса синнән калмыйдыр. Җанбай алай дигәндә Азамат ир Туктамыш унике биен чакыртты, алты айлык йортымны бер каләмнән үткәргән диван бием Байназар,

Хан диваны Байназар, хан кыш бие Кушназар. Ягасы ярка ямау тун, колагы юк колакчын Норадынга ап килде. Алангасар Алман би, ай балталы Дөрмән би, кына би юк бер кылыч, сабы чыккан бер чукмар, Нодырынга ап килде. Кинегелсе Кәрим би,

Тигәнәк сарган яллары кочак-кочак тузылган, аяклары аерылган, тояклары майрылган, бер атка иярә алмый бара торган ябага аңа нукта килдерде, янгурасы җиткәләп, илтерәсе этекләп хан кашына ап килде. Туктамыш хан анда әйтте. Һай, норадын, норадын, Алла бирсен морадың, Атаң икән Идегәй, башлы урдамнан баш тартып, башың алып киткәндә, башың исән калдырдым, менәреңә ат бирдем, кияреңә тун биердем, барыр юлың буш куйдым. Атың арык, үзең яшь, ерак йортка җиләсең, атаңа барып җиткәндә бездән сәлам диярсең. Анда атка менгәндә, уңнан-сулдан хай салып, хан янына ялчылар ябага тайны органда, кузгалып китте Норадын. Чыгып китте каладан, тибенгәсен бер тибеп, саурыга камчы органда, алып качты ябага. Өч көн үткән арада дүртенче көн булганда Идегәй менгән Тимчуарның токымы икән бу Сарала.
Идегәй дастаны аудиокитабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты, Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.